Pismamên hêja dembaş wek ji aliyê dîrokî ve ji xwe weka her car em bêjin lêkolîn li ser dîroka eşîrîn me dikevê xizmeta netewameya Kurd de ji ber dîroka me wek demê wek cih tê naskirin bê Kurd ji kengî ve li wê demê ne yanî wextê ku em dîroka eşîreka xwe dina xuya kirin li wê dê mafê me Kurda Yê resen û yê rastê diyar kirin ku ew herêm jî ya Kurda ya. Weke em zanin ku eşîra Erebî ya hatine naskin koka wa bi herêma Kerboranê ve. Lê niha em ê agahîna karin bêjin nû peya bikin eşîra Erebî ya û îro li herêma Serhedê. Herêma Sirhedê yanî ji Sêrtê heta bakur li aliyê Wanê û heta Xoşabê derbas dibe heta Colemêrgê yanî Hekarî li wê dê erebiya îro hene ji kengî vegihane vê dê û malbatê we û gundê we çine em ê henekî serbiaxivin û em ê agahîna bidin. Weke ji xwe em zanin ku Amê Ereb o, ji derin dibêjin dibê Qasim o, ewî bi weke Amê Ereb o. Amê Ereb o, ne birayê Ereb o, berê xwe da herê Masîrtê û xwe li wê dê bi cih kir û li wê dê jiyana xwe ji dest da, lê ka vêga Vêca ne vîyê wî çi hene çi nîn in, mixabin jê der ji me re dibin. Niha babetê me ne ew lêkolîn e, lê tenê hema me me destpêka dîroka erebîya dûr de daxuya kin, ev ya beriya nêzîka heft sed salî ye. Hinga ku Qasimo ji başûrê Kurdistanê derbas bû ji Dihokê û çûy wê derê. Niha babetê me, erebîyayê me yê yê ker boranê çawa gihana wê herêma Serhedê, herêma Wanê û herêma Colermêgê. Kengî ew piştî firmana ku hate serê Erebîya dema Ebdulkerîmê Elî Rebo de, dema Muzneyê Eşîrê Erebîya, dema ku hate girtin zindanê de dewleta Osmanî ew pakirewan kir ew kuşt û pişt wî em zar ji xwe firman berfireh bû jî û heta Mihemed Selîmê Elî Remo jî wilo ew jî girtin û ew jî kuştin. Zarê wî ne, neviyê wî, Eşîra Erebîya gelek ji wan koçber bûn, ji herêma Kerboranê ber bi Ruhlat ve çûn, Berêxwedana herêma Serhedê, em karin bêjin ji we kesan, ji xwe em ew kesê ku me gotî neviyên min co ne û neviyê Xelîl in piraniya we û neviyên bavkên me yê dî tirkê ne. Ji we kesa zarê Hacî Begê Mihemedê Eliyê Remo.

û Mîrza. Ev hinek nav ji wa bavkê me ku xwe li herêma Serhedê girtina, herêma Wanê girtina. Wa kesan gund din ava kirina, niha hejmara wa gunda gihaya nêzîkî bîst û pênc, bîst û du gunda li herêma Wanê ye. Malbata Fetah gundê Xirkanzê ava kir û malbata Mistê gundê Berkîşê û malbata Mîrza gundê Kilîsê û wekî yî Tirkê malbatên me dî gelek gundê dî dike jî ava kirina. Ji wa gunda me navên ha siya got weke Kilîsê, weke Berkîşê, weke Xirkanzê lê gunda dî jî hene Mîna Sêlê û Mîna Şêxanê û Mîna Qasirka û Mîna Bosika û Paşan û gelek gundê yî Tirkê.

Kurê guh reş. Hate Kûdê hate Xoşabê. Yanî Xoşab dikeve binya Wanê de û Xoşab niha ji xwe navdar a belkî navê Xweşava jî belkî Xoşava jî belkî navê kir lê em heta em dixwînin bêjin Xoşab. Niha kelha ka ya dîrokî heye. Ew kelha dîrokî heye dema bavkê me yê kaltî ya hezar sê sed beriya zayînê. Yanî ew kelha Xoşabê Sê hezar sal bêhtir beriya zayne. Lê niha belkê me ji Erebiyan yê weke ma gotî pismamê ma Mehmûdê kurê derwêşê guheraş xwe li wê derê girt. Li Xoşavê jî niha nêzîkî dozdeh gundê me hene Ji bakên Erebiya piraniya wa Xelîlan e. Li herêma Xoşabê li wê derê Sarî Silêman Paşa qebûl nekir got ew malbat li wê dê bicih bê dest pêka wê nada. Lewra şerê wî pismamê me kir, şerê Mehmûd kir û Mehmûd sorgonî yanî nefî sorgonî herêma Hekarî kir. Sorgunê Herêma Hakkari, Herêma Cormêrgê. Lewra vê jin niha malbat in ji eşîra Maya Erebî di bê ku hinekî nezelal bûn niha ketbe wê navê de bi demê re bavik nama tevlî eşîna dîtin kirî bû bin lê Erebîya gihana Herêma Hakkari û Herêma Hakkari yanî Colemêrgê li wê dirêjî hena. Li wê dirêjî hena ew jî ji neviyên wiha bavkê me ne bi taybet ê ku niha me gotî Lê li herêma Hekarî Mîrê Hekarî berê pismamê me Mehmûdê Guhreş da herêma Hetrûşê. Ma tev da herêma Hetrûş can Hetrûş herêma Hetrûşê ew jî dikevê herêma Colemêrgê da yaniya Hekarî da. Niha li wê derê û li wan her sê çar cihê ku man gotî jî Li Sêrtê jî, li Wanê jî û li Xoşabê jî û li Etirûşê jî eşîra erebîya malbat li wê derê hene lê divê ku niha hinekî ji guhartinên siyasî, ji guhartinên civakî tevliya dibûyî hinekî nezelalkirin ketibû nava de. Ber ku carna jê malbat li xwe li eşîrê re digirin û navê wê eşîrê bi xwe ve digirin ew

Di Tirkiyê de jî wekî dibêje heta niha zarê wa malbatê wa di jiyana ka civakî de xwat û gelek ji wana bi roleka civakî de rabin, bi roleka siyasî de, bi roleka kurdperwî rabin û di aliyê balkêşiyê navdêrî de di civakê de jî xwe dana xuyakirin. Mebesta me ji vê kurte vîdyoyê ev yek bû. û jixwe ev vîdyo hem li ser daxwaziya pismamê wa Sedîqê Erebî ya yê ku li herêma Wanê ev vîdyo hem çêkir û ji ser daxwaziya wîna tê kilî milî berdûrhana û wekî tirkê pirana agahiyan jî dibê ku agahîna me jî henekî ne bi dilê camêr nabin û divê guhanekî nerîn li ser hebin jî lê li gor armanca xwe, hêviya xwe agahiya hema kom bikin û bi alîkariya pismamê we yê sedîqê, erebiya û ez pismamê we dîroknasiyê kurd, Biradostê Mîtanî Abdulhekîmê Mala Amer ji Rojavayê Kurdistanê ji herê me bin xetê hûn bên di xweşiyê de û jiyana we her tim xweşî û azadî û aramî bê.